Indi bolsa bitwise operationlara değiniriz. Bitwise operationlara değinmek için ilk başta ikili sistema hakkında biraz bilmeli oluruz. İkili sistemanyň bilişi ýaly onluk sistemadaki sanlary ikili sistemada diňe 0 ve 1'ler bilen yazmak. 0 ve 1'ler bilen nädip yazıp bileris? Şol sany 2'niň dereceleri bilen jemläp ýazyjak bolýar. Meselem, eger sanymyz 11 bolsady, Onda bu sany biz 8 plus 4 plus 8 plus 2 plus 1 şeklinde ýazyp bileris. Bu ýazmak şeklem ýani reprezentasion diýil, representation eee unik, ýani ýeke täk ýol bar şu 11-i iki sistemada ikiň derejeleri bilen goşup ýazmak. Sebäbi Bilşimiz ýaly, meselem, iki sistemada ýazjak bolsak, bir nol, bir bir şeklinde bolar. Bärde biz MSB, ýagny Most Significant Bit şeklinde ýazdyk. Iň gerekli bitler başda sagdan çepe ýazýar. Bu tersine ýazylýan şekiller hem bar, ýöne görkezmek üçin özüňize bagly. Bärdäki bütün bitleri bolsa nol nol nol nol nol şeklinde gitýär. Ýöne biz bulary e, görmän üçin ilkinji birden başlap ýazyp başlaýar. Onuň üçin biziň 11 iň iki sistemadaky görkeziji şeýleräk bolýar. Bu sany nädip görkezip bileris? E, kodlamamyzda nädip ýazyp bileris? Şonuň üstüne deginiris birazrak. Ýöne ilki hemmäňiz bilşiňiz ýaly bil and or xor operationlary bar. Olary degilmek gowy bolup biler gysgaça. And or and de başlap bileris. And-iň C++ ýazylyşy şeýleräk. Bu näme etýär? Her bir ikili sistemada ýazylan san A we B diýeli. Meselem, ýa-da bir san iki san ýazyly. 53 diýeli. Buram

Nol, bir, nol, bir şeklinde bolmaly. Ýigrimi sekiziňki bolsa bir, bir, bir, nol, nol şeklinde bolýar. Her bir bitini aýratyn e, evaluate edip, biziň isleýän zadymyz eger-de ikisi hem bir bolsa, aşagyna şol bite bir ýazmak. Bärde bilşimiz ýaly, ikisi hem bir bolan ýeri niresi bar? Ştaýsy bar. Bärsi bir-de, bärsi nol, bärsi bir, bärsi hem nol bolýar. No, no şeklinde. Biziň iki sany sanymyzyň ändi elimize gelýär. Buram onu sistemada 20 diýmek bolýar. Eger gidip C++ 53 and andem şu, ýagny shift 7 bolýar. B diýsek bize iki sany sanyň her bir bitiniň andini çykan iki sistemde sany on sistemada berer. Onun üçin e, bunun yazılışam Öňki aýtmyş ýaly işleň tizligi hem gaty tiz. Gaty çalt işleýär. Bularyň hemmesi low level C++-da machine kodda gaty çalt edilýän işlerimden bolan üçin. And or nähili bolar? Iki sany bitiň haýsy bolsa biri bir bolsa bir bolýar, ýogsa da nol bolýar. Meselem şu ikisiniň oryny tapmak islesedik näme bolardy? 1 0 1 1 1 1 galany nol bolardy. Bu da

Buram x ornuna islesek bir nol nol bir nol bir nol bolup gider. Biraz ragam shift operasyona gelip biliriz. Left shift ve right shift şeklinde. Left shift adından belli oluşu ýaly çefe ikilik sistemada çekýär. çekmek nähili bolýar? Meselem, on üçi iki sistemada ýazsak, bir, bir, nol, bir şeklinde bolýar. Eger-de şuňa e, shift iki operationy etsek, shift hem C++ iki sany uldur uldur e, signature. Onda on üç shift iki diýsek, şu taýdaky K dady aýtýar, näçe gerek shift etmeli. Meselem, iki diýsek, şuň ynyna iki sany nol goşup, biziň sanymyzy Aslynda onluk sistemada nämeden ýaly bolýar? Şu onluk sistemada on üç köpeltmek dört ýaly bir zat bolýar. Iki üsti iki ýagny. Ikiniň ikinji derejesini köpelden ýaly bolýar. Ýagny on üç köpeltmek dört ýaly bir zat bolýar. Eger right shift bolsady, onda uldur. Bu kiçidir kiçidir diýeli, uldur uldur diýeli. Onda bu sag tarapa Çekýär bu gezek. Kak e, sanymyzy onuň sistemada 2-niň şu kanjy derejesine bölen ýaly bolýar. Bölenden soň integer bolan üçin floor valýusyny alýar. Ýagny 2 2-ä bölen ýaly bir zat bolýar. Onuň ýöne iki sistemada has e, mantykly bolar. Muny pikirlenmek. Şutada onu bilişimiz ýaly 1 1 0 1 diýdik. Onda şutada soňky 2 bitini pozýan ýaly bolýar we elimize gelýän san 3'e deň bolýar. Oň sistemada. C++-da ýazyşyny hem görkezdik. Bular bilen biz näme edip bileris? Şu wagtky bilýän zatlarymyz bilen bir sanyň inji bitiniň 1 ýa-da 0 bolup bilmedigini kontrol edip bileris. Ony nähili edip bileris? Muňa iki ýol bar aslynda. Birinji ýoluny ilki başda aýdyp bilerin. Birinji ýol şeýle, bir san berildi diýdik. bir bir nol bir bir bir nol bir meniň isleýän zadym bäde bilşimiz ýaly e, sagdan çepe gitýär indeksiň nol bir iki üç dört nokat nokat nokat meniň isleýän zadym meselem kanjy bit meselem dördünji bitiniň nol mu bir midigini bilmek isleýän Munuň üçin şeýle bir tire geçip bileris. Meselem, k diýeli şuňa. K 4. K-nji bitiniň e bu da esanymyz n bolsun. Şu bitiniň bir bolup bolmadygyny bilesim gelse, n-iň ikinji üsti k bilen n-dini alardym. Yani iki üsti k näme diýmek bolýar? Durşy bilen 0, yani k-nji biti 1 diýmek bolýar. Tamam. Nol. Eger şularyň ikisiniň and-ini alamdan soňra ştadek bit 1 bolsady, çykjak rezultat hökmany ýagdaýda nämä deň bolardy? 2-niň k-njy derejesine deň bolardy. Eger ştadek bit 0 bolsady, 0 bolsady, onda hemmesi bir-birine uýmaýan üçin jogap hökmany ýagdaýda 0 bolardy. Onuň üçin etjek zadym näme bolar? n bilen iki üstü k-nyň n-dini alardym. Eger-de şu nola deň däl bolsady, onda k-nyň n-iň k-njy bitiniň arkaýynlyk bilen birdigini aýdyp bilerin, ýogsa-da nol. Şeýlelik bilen, bir sanyň ikilik sistemada görkez diýen ýagdaýyny ýaňky Baýner Liftiň soragy üçinem pikirlensek, arkaýynlyk bilen aýdyp bileris. Men bärde ýöne Baýner Liftiň soragyna ýa-da e, gitjekkä, onuň ýerine şeýle bir aýdyp bileris. Eee, şeýle bir kodlama çeýin.

Inkluziw şu aralykda hemme sanalyp bilýär. Onda biziň işleýän zadymyz hökmany ýagdaýda meselem 0 ile 30 integerler işlejek bolýan üçin eger long nonlar bilen işlejek bolýan bolsadyk onda 62 çelli çykmaly bolardyk. Şu wagt integer bilen işlejek bolsa bir sany san, san bereli 173 bermesi. Şunu ikilik sistemada görkezmek islesek näme ederin? Bolup biljek stary bitimi iň uly bitimi 30 diýip kabul edip bilerin.

and ikis i deňdä bolsa nola onda şu taýsy bir diýip bilen ýogsa-da nol şeklinde. Şu taýda dikkat etmeli bir zadymyz bar. O da näme? And operasyny deňdädir operasynyň soňra işlenip biler. Bedmas rule bar meselem ilkinji e, bracket soňra exponential division multiplication şeklinde. Ýa-da bitwise operasyonlarda da Şonuň üçin ilki şişlenip biler. Onuň üçin biziň etmeli zadymyz şaýady ekstra bir ýaý almak. Ilki bilen ändiri alyp, soňra çykan volume nola deň däldigini barla şeklinde. Muny etsek işletsek ýüz ýigrimi üçin ikilik sistemadäki sanyna garaşardyk. Ýöne şu taýda biz en oýmaly. Bu sanda puts etsek Görşüňiz ýaly, ýüz ýörim üçin iki sistemadäki waliýasyny görýäs. Beýleki çözüm näme bolup biler? Ol birazjyk işiň içine shift sokýar. Shift sokup näme etip bileris? Şu taýda görşümiz ýaly kanjy bitiniň birmi nollugyny bilesim gelýän bolsa, şu taýda kasany biti bir şekilde men eger pozup bilsedim, Onsoň elimde galan sandyk meselem şol biti bir bolsa, bir bolan ýa-da indi. Iň soňky bitine seretmegim gaty aňsat bolýar. Bir sany iň soňky bitine nädip seredip bilerin? Şu sanyň täkmi jübütdigini bilsem, men şu sanyň e, iň soňky bitine sereden ýaly bolýar. Example bermek islesem, Meselem şu san on bir diýmek bolýar. Iň soňky bitine seretmek täkmi jübütdigini bir seretsem, ýagny şony bilmek üçin iň soňky bitine seretmek ýeterli bolýar. Mod 2-däki walýusyny seretip bilen ýa-da näme etip bilen? Bir bilen and-yny alyp bilen. Bir bilen and eger-de ýaňky ýaýçymyz ýa bir bolsa, onda Yani şu biti bir dip biler. Eger nol olsa, üstad nol olmasa, handi bir bilen alsam nol olurdu. Onun için iň soňky bitindeki valuesini alma has ansat bolýar. Onun için üstadaki bitlerde kasan bitden ayırmalı bolýar. Kasan bit ayırmak diýmegim, yani görüşimiz ýaly. E, right shift K diýmek bolýar. Eger men şu sany any right shift K etsem, üstadaki bütün e, bitlerden pozalan ýaly bolýar. Soňrasynda-da and and bir diýsem, şu maňa kanji bitde duran eniň kanji bitini bir ýa-da no şeklinde gönderip bilýär. Ýani beýtip if check hem etmegimize gerek bolmaz. Ýani b-niň n şeklinde ýazmagyň döşündäki zatlaryň berekdi aslynda. Ýa birinji write shift işlenýär, soňra and işlenýär. şeýlelik bilen kodlamany gaty gaýta hem ýazyp bileris. Görüşmez ýaly şolar rezultat aldyk. Meselem, soru şunuň ýaly bolsa-da bir sany soru işläp bileris. Bilşiňiz ýaly meselem entany topba diýen Şu topyň hemme konfigurasyny balak göresiň bolýar. Ýagny näme diýjek bolýar? Elimde enki sany coin bar diýen ýerde. Şu coinlerden bir sany subset alyp şu çykan jemi ning hemmesini ýazdyrasym gelýär. Ýagny meselem şeýle bir sorag bolsady. Şuradaki coinler bolsun, bahalar bolsun. Bu koinlerden bir subset alýan. Ýagny meselem şunu aljak, muny aljak diýen, muny aljak diýen, muny aljak şeklinde. Şeý diýsem, şuň jemi 101 bolýar meselem. Men isleýän zadym bütün subsetleri barlap, bütün koin samlaryň listini çykarmak. Bunu etmek üçin men hem subsetleri barlamaly bolýan. Ýagny her bir koin üçin men şonu alan ýagdaýym bar, bir almadyk ýagdaýym bar. Onun üçin iki sany case bar.

we her bir value üçin ýa aldym ýa almadym şeklinde rekursiw range bilen ýa-da ýaňky ýaly e, öwrenen bitwise operationlar bilen her bir sany bir sany bite meňzetip biler. Meselem, muny 3-nji bite, muny 2-nji bite, muny 1-nji bite ýa-da muny 0-njy bite, muny 1-nji bite, muny 2-nji bite, muny 3-nji bite. Haçanda Men kiçek sanlymy mask diýip atlandyrjak. Mask noldan başlasyn. Ve gidip bilecek iň ulu derecesi hem 2 üst en bolsun. Onda maskın şu BT 2 meselem. Haçan da bir bolan ýada men şunu aljak diýen. D bolan ýada indi aljak ýa diýen. Yani Men şu wagt bütün subsetleri çykarjak bolsam berlen en sany koynyň onda şu maskyn ikili sistemada yazdyrmam men üçin yeterlik bolýar. Yani ýaňky öwrenen operationymy etdim. Ve üstade görmek isleyen adam en meselem 4 bolsady. Bütün 16 sany 2 e, Boltbuçak sapçekleriň diskini nol bir şekilde çykarmasyna garaşaryn. Garaşşym ýaly hemme sany çykardy. Bärde onda näme etmeli bolýar? Eger-de şu tadaki bit, şu maskyň şu biti eger bir bolsa, onda şony almaly. Coin sound diýen meselem.